Холлоон тула биэриини истээччилэр. Бүгүн кырачаан доҕотторбутугар анаан кыһыл көмүс сүгэ остуоруйаны истиэхпит. Икки бырааттыылар олорбуттара. Биирэ баай атына дьадаҥы, биирдэ дьадаҥы ини өрүс биэрэгэр мас кэрдибит. Ол турдаҕына сүгэтэ илиититтэн төлө тутуллан ууга түспүт уонна тимирэн хаалбыт. Дьадаҥы тугу да гыныан булбата олоро түһээт ытаан барбыт. Ити курдук уһуннук олорон ытаабыт, эмискэ хантан кэлбитэ биллибэт, кырыктыйбыт баттахтаах кырачаан оҕонньор кини иннигэр кэлэн турар эбит. Ытаама, диэбит кини, мин эйиэхэ көмөлөһүөм, туох буолла? дьадаҥы бэйэтин иэдээнин туһунан кэпсээбит онуоха оҕонньор мин сүгэни ууттан таһаарыам. Кини ууга илиитин батары биэрбит уонна үрүҥ көмүс сүгэни ойутан таһаарбыт. Эйиэнэ дуо? Суох, дьатаҥы хардарбыт. Оҕонньор эмиэ илиитин ууга батары биэрбит уонна кыһыл көмүс сүгэни таһаарбыт. Баҕар, бу ини? Суох, бу да буолбатах. Онуоха оҕонньор ууттан боростуой сүгэни таһаарбыт. Дьэ, дьэ, бу миэнэ, диэбит дьадаҥы уонна махталы кытта сүгэтин ылбыт. Дьадаҥы сүгэтин ылаат үлэлээн барыан баҕарбыт, онуоха оҕонньор эппит: «Бэйэҥ сүгэҥ, кэргэттэргин эрэ аһатар эбит буоллаҕына, бу сүгэлэр эйиэхэ элбэҕи оҥоруохтара». Итиэннэ дьадаҥыга кыһыл уонна үрүҥ көмүс сүгэлэри туттартаабыт. Ити күнтэн ыла дьадаҥы олоҕо тупсан барбыт. Сыл эрэ ааспыт кини убайын курдук байбыт, убайын дьиэтин курдук дьиэ туттубут, сотору баай убайа кэлбит. «Дьүктүргүүбүн» диэбит кини. «Эн бу хайдах байдыҥ?» Онуоха инитэ туох баарынан кэпсээн биэрбит. Ону истээт, убайа дьиэтигэр ыстаммыт. Сүгэтин эһэ хсон ылан ойуурга сүүрбүт, өрүс биэрэгэр киирэн кэлэн маһы биирдэ-иккитэ охсоот, сүгэтин ууга элиппит. Онтон олоро түһэн, тыа баһа сатарыар диэри ытаана нэлийбит. Эмискэ оҕонньор баар буола охсубут. эн тоҕо маннык ытыыгын диэбит кини баай бэйэтин иэдээнин кэпсээбит оҕонньор илиитин ууга уган үрүҥ көмүс сүгэни хостообут уонна бу эйиэнэ дуо миэнэ ордоотообут баай аҕал субу миэнэ оҕонньор киниэхэ үрүҥ көмүс сүгэни биэрбит уонна кыһыл көмүс сүгэни таһаарбыт. Эйиэнэ, миэнэ ордоотообут баай. Оҕонньор тимир сүгэни эмиэ булбут. Баай үс сүгэни таһааран үһүөннэрин сулбу тардан ылбыт уонна дьиэтигэр ыстаммыт. Оннооҕор баһыыбалаабатах. Баай киһи баран испит, баран испит. Түүн буолбутугар кини муммутун дьэ өйдөөбүт. Баай элбэх күн ойуур устун айаннаабыт. Хайдах аччыктыыры, тоҥору манна дьэ билбит. Кырачаан доҕотторбут манан оллон тула остуоруйабыт түмүктэнэр. Ким болҕойон истибит – маладьыас.